madrug dealers acho akawanda chinyi chiri kutoitika its a health hazard kuvana and eh, vamwe wacho havachatoenda kuchikoro kwacho dai zvanga zvichikwanisika mapurisa ashanda nevanhu ivavo vari kuita basa rekutekesa madrugs yavanoti mutoriro pick one in every five uh, youths uh, is, is using uh, masubstances or these drugs so isusu as a faz and uh, retrievers of hope youth association tinoda kuti tibatsirane nemastakeholders edu vezimbabwe republic police tibatsire hurumende yedu tirwise denda iri

tichiona tichichinja tichichinja tikasvika pakurova bruntlier uyu tiri muprocess yekurova bruntlier kwakazouya mutoriro but ah, kutaura chokwadi kutaura hangu but zvinotonzwisa tsitsi zviri zviri musociety zvatiri kusangana nazvo tinini yes i can confess i've been through madrugs manzise zvekuti ah, maybe pane mamwe atinogona kuti aya ndinombopindawo but i think believe most of them manzisisa but then manje vanhu ari kunze munhu ari kunze anditi

tinowana wana heroin tinowana wana mwetamai kana kuti president kuneanzaniti wanana madrugs iclass yemadrugs atinoti mapsychotropics nekuti ukaatora anotanga kubata beside anozodzika zvawo nemuviri but anenge atanga kubata chi atanga kubata ambosangana neblonkly saka arengera kutondivhiringidza kushaya apetaiti kutadza kudya kungoita zvinhu zvese zvese noise violence ndakatanga nebhurongo nechamba ende takangotanga ngoita zvemusikanzwa zvezi ndakatanga nembanje pandadzisiya pandazotanga kutora bhurongo

unenge wakuona nekunzwa zvakona chinhu chakashatira madrugs manje ndechekuti haadhaki slowly anditi mamwe acho haauye mbichana mbichana rinongoti pa manzwisisa saka inini ndogona satoziva ndadhakwa imi ndimunotozoona ndazoita sei ini ndechitofamba ndiri straight like mind you da kuti ndimbokutsanangurira ipaye pamuna munhu akarereka kudai so anga ari straight mbreni make ivi ndimi nemuchiona akadai so because iye handiti mubrain handiti iwe unongo chitonzwa kuti ya ndamira manzisa wobva watonzwa kuti a ah, ndaririka mbichano dai so kosiye ndakaita kakuita se kakuti rega ndimire zvakaita sei but wakamira zvakanaka manje saka wakutoita sei kwete kuti hanzi akutsvaga balance aye vanenge achiti ndapnyatsomira zvakaita sei but pamunonoona munhu kana achitonzi kana kuti hanzi amira more than one hour or two hours ari pasame position handiti munhu uyayaida kuti ndikudzi anenge achitofunga pane metsi dzaanenge achitofunga mubrain dzakawanda dzekutoti anenge atobva ipapo atoenda kumasvingo atodzoka but kwaari munoziva here kuti its a period of zvafane kuti is like dreaming its just three seconds zvekuti pamunondiona ndakastika kudai imi ndimunoona one hour kuti ane hour rese akaita se kwandiri ndechitongoti ha uziva ndasiya ningirikinge ndisimuke ndiite se ndiendi but imimi matone three hours mozoona ndakuti ko chichikuita sei

ndine if pane chinhu changa chichitondimisa kuita se jurawo ndotoita se amon kwandiri nini i will tell you honestly it was not about majurawo it was about vasikana i couldn't approach girls ndaitya zvisingaiti and even when i try to approach pamwe pacho ndofunga ambotaura to vakati kana vachiri kuhigh school vasikana kazhinji kacho they are not accommodating kupfuura vakura so paunomboda kutry kuapproach unoti haa Zvaita sei? Musi watakatanga kubata. Ah. Zvaka zvakaita sezvashanda. Ndakatoona kuti kundotogona kutaura naye. Manziza. Majaji aya ngati anobata pamwe. Ngati agumire pamwe.

Musamira matanga zvipere zvikapere zvikaso tanga kuonera kamira ne. Zvabva pakuti chi kudhaga tumira rokusigira kuti takabvunza inoredzana.
Ndakarwara zvezvi zvekuti ndakangosiya madrugs all of a sudden kungorwara zvisinganzwisisike nekuonda kunyanyanyanya pabrongly eh, my health system eh, ndikutoona kunge yatodhakwa

Most of those products dzinowanikwa kuti dziri mukirasi yemapsychotropics asi dzinozonyanya kuenda kubasa kana mwana ngozi unoita zvekudhonza nemweya wauri waunofema saka zvinogona kutotambura mapapu chaiwo mukaaa ndiimwana akafamba ndozvaitodza basi akaramba mapapu

ndakatanga madrugs ndiri kuchikoro neshamwari dzangu tichifurirana tikatanga tichirova mbanje tikati haa zvoenda kuCresto Mass. Ndai ndaigona kuenda kune mumwe wangu ndonogara kubase kwemaraini kwavo tichibhema mutoriro after mutoriro. Kozoita musi waunozongoti ah rega ndingotiwo chii because hazviite kuti ugare navanhu seven days wozongoshaya musi waona unoita sei. Musi wandakabirira wacho kuti nhasi ndambobirira ndaita sei ndava ndaona kuti ah, ndakasara uchi ndandisina kusara inini nyaya yangu ndakatanga ndiri kuchikoro pekutanga zvaitonge zvinonakidza zvekungotambo nevamwe so ndakasvika fom four ndichitora madrugs ndichibva ndazomasiya fom four tapedza kunyora so ndopandakadanana nomwe mukomana wandakadano naye ndakadana naye zvethree months bva tarara tese ndichibva ndaita nhumbu ndaita nhumbu bva ndazvara mwana wangu wekutanga then ndobva afa afa ndobva ndaita futi nhumbu bva ndazvara mwana wechitwo achibva afa ndichibva ndaita futi nhumbu bva ndazvara wechithree nekuti kwana ndakaroorwa kwakune zvayo zveko ndaisafanira kunyanyotaura taura nevanhu ndichiudzwa zvikuitika ndaita wechithree ndopa ndakabva ndazosununga mwana mupenyu so azvekuma 89 months murume uyo akazotanga kungondituka achindiita zvinosiririzvo achibva ndazomusangana nomwe mukadzi zvakandirwadza kuti saka madrugs ari nani bcause pandaiita zvemadrugs ezvo ezvo ndaisambodanana nemunhu ndaitononge life yangu kuende so pandakazosiyiwa manje ndakatozononge zviri right so handina kukwanisa ku, kuwana time yekuchema heartbreak yandanayo ndikangozvifunga ndaidhakwa ndikazvifunga ndodhakwa saka pandakazoiwa panapa necounseling yandakazowanawo

kana ruri kune kuimwe imba unofungidzira kuti ari uye kwenyu but the moment when it comes to your house that's when you know kuti this is real I, I also have uh, a close person who does drugs. And they, like what we were saying, Pepe Chiti, even their way of living, it doesn't become normal anymore. But not because this person has kuda zvekuita nditika, but hakutorina zvekuita sei zvekuita zvacho. if you give them uh, probably capital unoona yadyiwa ndiri kuona unoona yaita se yadyiwa munhu haana business raatanga saka toita sei what do we do madrugs inini pachangu ndaiyo zvononge anokwanisa kusolva maproblems uye anokwanisa kusuppressa stress but ndakatozozvonoti hazvibatsire bcause paunenge usina madrugs ayaya

Taking mutoriro nekustika will not accelerate our quest to realize vision 2030. In your economic endeavors, you must think and act with the future of our country in mind. Kana wazofa, you mustn't be remembered kuti ndiye aimbostika. Be remembered kuti une zvawakaita kubatsira nyika yekwako. We as government and as party, we aim zero drug

against the scourge of drug and substance abuse in our country. Tikatarisa kune
zvinotaka zvadai kukanganisa nyika tine basa hombe rekuti titotanga kufamba tichicherechedza nekuvadzidzisa kushata kwakaita kutora zvinokudai

but nebasa redu anga atonyorerwa madismissal papers kuti ngaaende kumba because hazvibvumirwe pabasa but ndakangoti please just give me one chance with this guy one chance akaenda kumarehab zvamanga muchitaura akaenda kumarehab centers akadzoka akasiya two minutes akatangidza futi This person okay takatanga kutsvaga kuti family background yake yakamira sei because in dealing with this thing yedrug and substance tikatora kuti coach pamela vanodhakwa then tikada kungodhila navo kungonzi ha uyu chidhakwa hatina zvataita we have to take it as a holistic approach and todivider into three kuti this is pamela asiri coach ndipamela as a person as a human being akazvimirira ega tochitora the problem problem pane chatokonzeresa this drug and substance chinofanirwa kutsvagwa ichocho Chii chakakonzeresa pekutanga? Tikachiwana chinhu ichocho if we explore, we probe and we find kuti chii, tikachiisa on the table, todhila nacho icho as an individual, takutochitora semunhu todhila nacho as an object or as an individual icho chega. Pane zvinhu zvakaita semahobbies, zvinhu zvatisinombobvira tanyanyojairira semablacks but zvinhu zvinotodya time zvekuti Munhu anofarira kutamba basketball mukamubvunza mwana unofarirei momusapota in that kana nesport anofarira vamwe vakomana varoita zvegym vasumudza simbi and ihave noticed kuti kumaraini kwedu like mabackyard mazhinji azara gym equipment kaproject kekuti munhu unokwanisa kutotanga kutongotanga ungozviita body building zvinotobatsira utano hwemwana plus nguva yaaifanira kuenda kumadrugs akuti mufana wangu hauna masiro ka handei huya vakusimudza vakuwana something chekuita instead yekuti togona kuti ehe mabasa but mabasa acho ari kushayikwa so tikatsvaga hobby yemwana tokwanisa kuubatsirika nhau iyi yakataurwa kubva kudhara inga there are lot of campaigns emadrugs but unoona kuti zvinoperera pamacampaign zvinogona kuperera pakunzi topiwa chi matishirts with poshia anditika what is it that weare going to do next because this issue is real guys if youare first somebody who does drugs you understand but this is not a thing to play around with

who is producing that thing because tikada kutarisa tingati chi harisi rombe rinoenda mulebho ronotenga maingredients otanga kugadzira this simply means kuti this someone munhu akatodzidza also munhu ane mari to do this thing the question is are we not creating a problem and trying to solve it at the same time because mukada kutarisa crystal meth inodhora i won't lie to you even kutotenga chaiko chaiko iri kudhora so the question is pairi kudhora daro handiti ari kuenda kunoihodha ndiani to begin with ari kunohodha crystal meth ouya nayo muzimbabwe ndiya because i highly doubt kuti zimbabwe have malabs anogadzira that thing simply means it's coming from somewhere toti ari kucrossa beyond the borders iri kucrossa how paborder pacho kuti uye munomo simply means kuti this is someone ari kutoita zvinhu izvi achiziva zvaari kuita afterwards you then go wotanga kutsvaga kuti saka kristu myth iri kubva kupi whereas murimi munenge maiunza munhu muzimbabwe macho then makutanga kutsvaga kuti iri kubva kupi this is a question of interest nemadurina chakristu myth who is providing us with kristu myth zvinhu izvi zvinoda kudhiliwa nazvo in a way yekuti inobatsira munhu this guy Anga atodzingwa basa. Like ndakapleader vakaramba asi ndakaramba ndichipleader ndikati please mukoonawo munhu auyawo kuzokumbirira munhu asiri hama yake ka let's just do this let's try this vakandipa one day rekumubatsira how can you assist munhu akuda aka ari flat how can you assist in a day but you know sometimes god intervenes yes, yes sometimes zvimwe zvinhu zvinenge zvina mwari kana usati wakufarirwa kufa haufe kana usati wakufarirwa kunyatsoparara kuita go down kusvikira parock bottom ka haumbofa because i saw kuti kutaura naye hakuchaita because this person ari so deep into this thing Ndakamutora ndikaenda naye kuHarare Hospital kuSaiki. That psych, uh, that psych department aisi yemapenzi chete. Kune a rehab section. Kurehab section uku kunoitwa inonzi detoxification. Munhu kana wamukansela zvaramba wanyatsoona kuti apinda ave so deep into drug and substance zvimwe zvinoda kutobuditswa maari madrugs waye abuditswe maari because iye pachake anenge ari willing to stop but zvave kumudhonza izvozvo zvatove edhimoni yave kutomutuma and haachakwanisa kuicontroller saka this person akaenda i was just given a day Ndakaenda ikoko I pleaded cause vaita takato kwakatozara vanhu overloaded chichi chichi ndakakumbira vakandinzwawo mukomana uyo akapinda This process is very painful Painful physically chaiyo, emotionally, mentally unoita kunge wakupenga nekuti madrugs uno withdrawerwa maevry drug and ikokoko kunenge kwakatoita kunge kajeri because hauri wani chero uchirida rawithdrawer pauri apa une addiction watove nemawithdrawal symptoms uri kusheka uri kuchema uri kushedzera ndipeiwo hapana anokupa and unenge uri guarded zvekuti hauriwani unotanga kupihwa medication yekuchineutraliza that drug inside you apa richiwithdrawewa kuti ribude saka it is a process inorwadza but inoshanda if i tell you kuti this guy atoriko kubasa uko akadzoka kubasa he is okay anga ave nepelagra because haudye nemadrugs haudye mm. anga asingarare anga achingo aitoputa nemastreet kids zvigunduru zvemutown izvi ndo zvaitomupa zvichimupa mutoriro wachona and staff saka yes takamudetoxifya akadzoka but still that was not enough he needed kuti murambe muchingo muchingoramba muchingomugombedzera because munhu iye haasiwe this is a process ye six months Detoxification inoitwa for less than 21 days but for six months mukufanira kuramba makangomutevera munhu iyeye muchingomutarisa muchimupa assurance muchimuencouraja nekuti munhu kazhinji ari into drug and substance anonzi haupi haachisina zvaanogona uyu irombe All those bad names and the moment you are hearing them ari kutogara mauri and agara mauri ndozvawatove watozvi accepta watove izvozvo ukaudzwa kuti uri rombe kakawanda unopedzisira wave rombe bcause konzi uri haa uyu chidhakwa uyu uyu chidhakwa uyu unopedzisira wachidhakwa
I closed my eyes and opened them again.